Għal darboħra insellmilkom u nilqakom għal 11 il-programm mis-sensiela Etimoloġija. Il-programm li matulu qed nirrakkontaw il-ġrajja wara l-kelma minn kif oriġinat sa kif waslet għandna. Għandna programm mimli daqs bajda. Fl-ewwel parti se nitkellmu dwar kelma li nużawha ta' spiss u li tirreferi għal xi ħaġa ċentrali fl-ibliet u fl-irħula tagħna. U fit-tieni parti se nitkellmu dwar xi ħaġa tal-ikel u se naraw kif il-Maltin mill-ħajja ta' kuljum, minn affarijiet komuni, ħarġu espressjonijiet u idjomi interessanti mmens

Fil-pjazza tan-naħal tagħna ta' kull filgħaxija, jiltaqgħu tlett irġiel twajba imdaħħla fiż-żmien. Jintefa' fuq l-aħħar tarġa taz-zuntier tal-knisja u hemm iqattgħu l-lejla jimxu 'l xulxin. Min jaf kemm kantajniha din il-kanzunetta Maltija ma' Enzo Guzman. Kantajniha d-dar ma' nanna u x'aktarx li kantajniha wkoll l-iskola. Kanzunetta sempliċi imma li tqabbdek ċertu nostalġija anke għax illum il-ġurnata It-Suntier tal-Knisja ma għadux daqshekk popolari daqs kemm kien qabel. Fil-fatt illum se nkunu qed nitkellmu fuq il-kelma tsuntier. Dik il-bankina wiesgħa, bi ftit taraġ ukoll, li nsibuha quddiem ħafna mill-knejjes tagħna. Dari, It-Suntier tal-Knisja kien post fejn jiltaqgħu n-nies. Forsi għadha hekk ukoll f'xi rħula żgħar Maltin. Imma il-kelma zuntier minn fejn ġejja? Mhix sempliċiment bankina wiesgħa quddiem il-knisja jew post fejn jiltaqgħu n-nies. Jekk nesploraw l-etimoloġija ta' din il-kelma, nindunaw li oriġinarjament il-kelma zuntier kienet fisser ċimiterju, forsi wkoll b'referenza għad-dfin taħt il-knejjes. Jekk nieħdu l-Ġan Franġiska Ġuż de Soldanis fl-1750, jikteb Cimetière, u Mikiel Anton Vassalli fl-1796 jagħtiha bħala Tsintier. Illum aħna niktbu Tsuntier. Sara Cinonglott imbagħad jgħidilna li ġejja mit-Taljan cimitero, imma Aquilina jikkwota sors u jgħid li ġejja mill-Isqalli cimiteri. Dan ifisser li l-bidla fonoloġika miċ-ċe għat-se kienet diġà saret fl-Isqalli u l-Malti Wiri ta' min hemm. Fl-istess ħin irridu ngħidu wkoll li ċimiterju oriġinarjament ġejja mill-Grieg u tfisser dormitorju. Fil-fatt fil-ħsieb Nisrani, il-post tad-dfin kien qisu dormitorju, post fejn il-persuna torqod biex tqum għall-ħajja ta' dejjem. Lura t-tsuntier tal-Knisja, meta aħna ngħidu fuq it-tsuntier, għad hemm diwi etimoloġiku tat-tifsir fuq iċ-ċimiterju ta' taħt il-Knisja. L-istess bħal meta ngħidu fuq il-bejt, fejn il-kelma bejt tfisser is-sens oriġinali tagħha, jiġifieri dar. Mela, meta ngħidu fuq il-bejt, qed infissru fuq id-dar. Għal Ġirbin, it-Suntier mhuwiex dak it-taraġ ta' quddiem il-knisja, imma jinsab fil-ġenb tal-kolleġġjata ta' San Lawrenz, għax proprju dan il-post kien ċimiterju fejn ġew midfuna ħafna minn dawk li tilfu ħajjithom fl-Assedju l-Kbir.

Tsuntier hija kelma interessanti nsibuha rrekordjata f'De Soldanis u Vassalli, alright? U ehm, eh, il-kelma tsuntier ġiet mill-isqalli. Però l-isqalli dika ħada mit-Taljan, ċimiterjo, u ċimiterjo Għamel Art Suntier għandu ċimiterju wkoll. U l-Malti allura x'għamel? Ħa l-kelma ċimiterju, u nafu x'inhu ċimiterju post fejn inti titfen eċetera. U ħa l-kelma Suntier. Eġifieri mill-istess kunċett il-Malti ħa iż-żewġ termini minn sorsi differenti mit-Taljan u mill-Isqalli b'tifsir differenti. Imma ħa mmur lura għat-tsuntier li għedt li inti. Mela, tsuntier ġejja minn ċimiterju. All right? U l-bidla miċ-ċe għad-se ma saritx fil-Malti ma saret fl-Isqalli, kif għadna. All right. U għaliex allura It-tsuntier huwa ġej miċ-ċimiterju. Għaliex aħna niftakru u għadna sal-lum nafu bil-fatt li taħt it-tsuntier ħafna drabi fil-knejjes il-qodma ikun hemm il-kenierja u l-kenierja kienu jidfnu fiha. Mela hemm speċi ta' ċimiterju. Orajt, tantu hekk li aħna x'ngħidu? Mort fuq it-tsuntier U fuq it-suntier għadha tirreferi għall-fatt li hemmhekk kien hemm ċimiterju. Qed niftehmu? U allura llum il-ġurnata t-suntier, it-suntier ġiet dik il-bankina l-wiesgħa ta' quddiem il-knisja, all right? U aħna lanqas biss tidħolna f'moħħna li noqogħdu naħsbu fiċ-ċimiterju. Imma l-ġrajja tagħha toħodna lura lejn hemmhekk għax hija hekk qawwija interessanti.

Fit-tieni parti ta' dan il-programm se nitkellmu fuq idjoma li nużaw ta' spiss u għandha x'taqsam ma' ikel li huwa popolari magħna l-Maltin u t-turisti li jżuruna. Forsi f'Għawdex hija aktar popolari minn Malta. Żgur indunajtu għal xiex qed nirreferi, il-ġbejniet, min ma jħobbhomx. Jekk b'xi ftira bil-kunserva, Ma' xi soppa tal-armla jew ma' ftit galletti, ġbejna tinżlilna għasel. Imma nużawha mhux biss fl-ikel imma anke f'espressjonijiet, bħal meta ngħidu qisek ġbejna lil xi ħadd li jkun jidher fraġli, l-istess bħalma hi l-ġbejna. Imma aktar milli l-ġbejna, illum se nitkellmu fuq xi ħaġa li hija marbuta magħha, jiġifieri l-qaleb. Fil-fatt, L-idjoma li se nitkellmu dwarha hija il-qaleb u l-ġbejna. Ġeneralment nużawha biex ngħidu tilef il-qaleb u l-ġbejna. Tingħad meta xi ħadd jipprova jsalva oġġett żgħir u bla valur u miegħu jispiċċa jitlef ukoll affarijiet oħra li huma aktar importanti. Nużawha wkoll meta xi ħadd jitlef xi argument jaħraq jew inkella xi kawża. Immaġina lil xi ħadd li jagħmel minn kollox biex jirbaħ xi kawża u mhux talli jitlifha, talli jispiċċa jitlef xebgħa flus magħha. jew inkella xi ħadd li jipprova jsalva xi ħbiberija u mhux talli jitlef lil dak il-ħabib talli jispiċċa jittraskura l-ħbieb l-oħra u jitlifhom ukoll. Imma minn fejn ġejja din l-idjoma? Għal darboħra se naraw kemm dawn l-idjomi jirriflettu l-ħajja ta' kuljum li il-Maltin kienu jgħixu. Għal darboħra se naraw kelma, jew f'dan il-każ idjoma, li se tiftaħ tieqa ċkejkna fuq il-ħajja ta' missirijietna. Fil-fatt din l-idjoma hija marbuta mal-preparament u l-bejħ tal-ġbejniet. Dari meta ħafna mill-Maltin kienu bdiewa u raħħala, din is-sengħa kienet komuni ħafna. Il-qaleb huwa dik il-qoffa żgħira ħafna li fiha tinżamm il-ġbejna. Ma tkunx kbira, tkun ftit akbar mill-ġbejna madwar 7 ċentimetri għolja jew 5 ċentimetri wiesgħa. Illum tkun tal-plastik imma fi żminijiet oħra kienet tkun magħmula mill-pjanta tas-simar. Fil-qaleb kienu jżommu l-ġbejna biex tinxef, iżda kienet, u xi drabi għadha wkoll, tingħata mal-ġbejna meta tinbiegħ. Imma minn fejn ġejja din l-espressjoni? Sempliċi. Billi l-qaleb kien ikun magħmul minn weraq niexef tas-simar, dan ma tantx kont tista' tirranġa fih, għax kien jinkiser faċilment. Jekk dan jinkiser, Mhux talli kont titlef il-qaleb, talli miegħu kont tispiċċa titlef ukoll il-ġbejna. Jiġifieri kont titlef il-qaleb li ma jiswa xejn u tispiċċa titlef l-iktar ħaġa importanti, jiġifieri l-ġbejna. Rajtha? Minn xi ħaġa sempliċi fil-ħajja ta' kuljum, il-Maltin fl-intelliġenza tagħhom, anke jekk skola missirijietna ma kellhomx, kienu kapaċi iħaddmu tajjeb immens il-lingwa, tant li ħarġu b'dawn l-idjomi li għadna nużaw sal-lum.

Il-qaleb il-ġbejna qabel kienu jpoġġuha f'offa żgħira, kien jidur għal-qaleb, offa magħmula eh, mis-simar, mill-pjanta tas-simar, pjanta wera irqaq ħafna, kienu jagħmlu dal-qofof żgħir. U kienu jitfaw il-ġbejna biex tinxef fiha u ssir. Sewwa ġifieri, u meta inti qed tipprova issalva l-ġbejna, imma magħha sa taqa' għalhekk din il-qoffa, hi sa titfarrak għax ħafifa ħafna. U allura hemmhekk jidħol din l-idjoma li ngħidu tilef il-qaleb u l-ġbejna.
U bir-riħa tal-ġbejniet niġu fi tmiem dan il-ħdax-il programm mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra komplejna naraw kemm hu sabiħ l-iżvilupp tal-lingwa. Proprju għalhekk li dejjem inħeġġiġkom biex nużaw tajjeb il-Malti u napprezzaw il-lingwa tagħna. Anki għax il-lingwa tirrifletti l-istorja u l-identità tagħna. Jekk nitilfu l-lingwa, inkunu tlifna l-qaleb u l-ġbejna. Aħna niltaqgħu bħal lum ġimgħa biex inkomplu flimkien nesploraw l-etimoloġija. Sa dakinhar, saħħiet!